Thlir tu te chibei u le Media for Gospel Foundation YouTube channel atang kan lo lawm a che u. Tun tum chu Hnemah Night album viewer tam ber top ten thlir ho na leh An phuah chhan te sawi hona kan neih dawn a. Awle, Captain kan tir ho hmain Hnema Night album kan siam chhan leh kha album i siamah khan i lungawi tawk em tih te min hrilh thei a nem? Aw, hrilh thei e. Hnema Night album hi kan faten Nanu leh Papa hla phuah te hi. Record a awm theih nan nei manaih tih hi hun remchangah la siam ila tih kha kan fate'n an rawt a, chu an rawtna leh an beiseina te chu Pathianin hun remchang min pe a, tichuanin zaithiam, kan rama zaithiam te, kan hlaphuah te leh a satu tur te kan han ruat ang zelin, Lawm takin min sak sak hlawm a, lawmawm kan ti hle a ni. A lawmawm hle mai. Tunah chuan Top Ten thlir hona kan nei anga, Top Ten na chu Vanlalbu la sak Zalen na dik hla a ni a, viewer six point one K a hmu a ni. Tunah Zalen na dik tih hla kha i phuah chhan min hrilh thei a ngem? Aw, hrilh thei e. A zalenna dik tih hi Isua Krista kan neih hianin zalenna dik tak kan lo neih zawk zia te kan hriatchian hi a pawimawh a. Isua Krista kan neih hma hi chuanin min phuartu neuh neuh hian a awm a, min ti zalen lotu. Isua Krista neih tawh hnu erawh hi chuanin zalen kan lo ni a. Tirhkoh pawlan zalen ka ni lo em ni? Kir koh ka ni lo em ni? Kan Lalpa Isua Kristai ka hmu tawh lo em ni? ti a a lo sawi hi a dik zia he hla atang hianin chiang takin ka hrefiah a, chuvangin he hlai phuah ka ni. A saktu pawh khanin a aw nen khan a inhme em ve bawk a ni.

tak chu keimah a a awm tawh khawvela hmuh ni lovin Isua min pek a ni. Tunah chuan Top Nine kan chhungkua hlasak a nia, Vanram Ticket tih hla kha a nia, eight point eight K viewer kan hmu a ni. He hla i fuah chhan teh hi min hrilhfiah thei hle em? Aw hrilhfiah thei e. Pathian chhandamna hi chiang taka an dawn chuanin a thlawhna pek kan nih avangin vanram kaina ticket hi cheng khatin zuar ta sela tuna Isua nei lotu hi chuan an lei chuang lo ang tih hi ka thinlunga a lan len avangin vanram kaina ticket a thlawhna Pathianin min pek hi duhlo leh hnawltu kan tam avangin cheng khatin zuar ta ila Tuna Isua nei lo tu te chuan kan lei dawn lo a ni tih hi ka phuahchhan a ni. Hemi a hla hi kan pahnihin kan sa thin a, chumhnuah ka fanu Eden thar nghaki nen kan fanu nen khan in han sa leh a, tunah phei chuan hne manaiah phei chuan kan tunu Julia hmalsawmdawngi khan min han sak pui thei ta a ni a, a lawmawm khawp mai.

He la kan tlir ho hmain ka phuah chhan te he hlan duh chhan te sawi turin ka sawm a cheu. He la ka phuah chhan chu Isua neitu chuan engkim a ni tih hi he la atangin ngaithatu ten mahni in enfiah nan nei se la tih hi ka duh ber a ni a. Isua neitu chuan engkim hi kan lo nei a ni a, Lei leh van Siamtu Pathian engkim titheiah kan neih rual hian kan mamawh tin reng kan nei tel a ni tih hi ngaihthlatuten hriatse ka duh avang a phuah ka ni. Favourite tur te nei em? Enge i duh chhan te he hlaa? A music te lam te kha. Nia, tuai lo chem ang mai hian i ner reng a ni lo maw tih hi rawngbâwl tu tam takah hianin kan rawngbâwlna harsat manganna han tawh te hianin, nek mai hi awl khawp mai a, vui mai te hi awl khawp mai a, chutiang ni lo va, ringtu rawngbâwl tura kan inpêk tawh chuan a hrehawm ah pawh eihtâwpa Lalpa tâna hrehawm pawh huama kan a hnung kan zui hi a pawimawh zia a ti chiang hlein ka hria.

Top seven ah chuan Eden thar nghak i sak mal tin sawmtu tih hla a ni a, ten point five K view a hmu a ni. Kan thlir ho hmain he hla phuah chhan hi min hrilhfiah turin kan sawm e che.

ka thinlunga a lan len deuh avangin fanau enkawl nana he hla hi ka phuah a ni. Nia, he hla hi ka nupain kan sa thin a, ṭum khat chu kan fapain min boral san tak avang khan assembly-a kan han sa leh chu min han sawm a, kan han zai chu. Fapa awm ta si lo, chhungkaw kima kan awm lai pawh a ni si kha. Kan lunga chhia kan sa hlei thei lo va, tichuan mipui inkhawm ho zawng zawng lah kha mittui tla lo a lawi khan lo awm lo va, inkhawm kan bang chu e khai zan in inzai chu min vel a ni ringawt mai lawm tiin min chibai sap sap a, tichuan. Pi Sangthangpuii nu ta phei kha chu an i thum na pawh khan kan in hmu kha. E, hman zan chawn i zan in zai kha chu a min ber nasa lutuk a, in a kahawng pawh Kawmchar lamah chang el ban hla kung bulah ka va tap leh a, a tia i khami a sawi min hrilh leh pawh chuan in a mittui a la parol thei a, chutiang khawp chuan in. Kan he hla kan sak hi mi rilru te a lo khawih ve a, chuvan kan nupain kan lo sa tam tawh em em a. Tun tum hne manai ah khan kan fanu Eden Thar Nghak in a rawn sa ve leh a ni. Ka kawppui tur lalpan min pe a, a thum a al ei a.

Altin reng nin sawm la maw tin min pe oh a va mak em ve. Chuan topsik kan thlir ho leng a, Lalpan dika sak Samdalism tih hla a ni. He hla hian eleven point one K viewer a hmu a ni. He hla khuahchhan leh a duhchhan tak te sawi turin kan sawm a cheu. Kan piangthar ah kan test money kan sawi a, kan test money ah chuanin mi aia sual leh mi aia luhlul ang hianin kan insawi thin a, amaherawhchu Isua hnung kan zui hianin khawvel thil dangah Tumruh tak anga kan insawi ai hianin Isua Krista tânah hian tumruhna leh beih fan fanna beih ṭâk ṭâkna hi kan tla cham ṭhîn a. Chuvai beih fan fanna tel lo hianin ringtunun puitling a neih theih lo zia he hla ṭang hianin mite an hre ve se tih ka duh avângin he hla hi ka phuah a ni. Nia, dik a lah kha a aw kha. A awn en khan a inmil em em mai a a han sa. Hi chu ngaihnawm hi ka tikawp a kei pawh nia a aw hi dam dup a tin amah pawh hi i enge kan tih ang khawvel lama tlan lo chi ve hi a lo nihna nen hian a inhmeh hle in ka hria a he mi i hlaphuah dik a nan sa kha chu tha ka ti khawp mai kei pawh a thu pawh a tha a a satu pawh a thiam a. A lo awm khawp mai. He he la kan ni e, a satu ina an han sak that khi chuanin a phuahtu nih te hi a lo nuam a. Aw, ka va lo phuah tha em, Lalpa ka lawm e, tihna thinlung hi keimahniah hianin a awm thin a ni.

A leh pekah Top five atang Top one thleng kan thlir ho leh dawn a nia. He channel atang hian Media hmanga rawngbawlna te kan lo tarlan thin dawn avangin min subscribe sak turin kan sawm nawn a che u. Kan lawm e.